hi le ka jiwani solimaka mu channel mi ri na wa n'wina um eh, jiwani solimaka mu hi ri na tshungu mc na tintswalo ta xikwembu um i album ya vona ya ya volume four tigwi letin'wana tinharhu kumbe move mi decide ku ni ni ya ku hlweleni loko no sungula ka volume one mo ni vhe ni sungula xikarhi um no okay xo sungula ta khensa ku va ni ri la ka sol makamu ah, sol makamu jiwani chanel mo tlakusanyana voice okay a ni ku ni khensa ku va mi ni amukelini la ka chanel ya n'wina ya um ti kona letin'wani ko va ku a ni ni tsundzuka interview yin'wana ni nga tshama ni yi va ku u vona ingaku um business leyi endzhaku ka ten years yi ta va yi yi fika kwihi se ni ah, loko a mi yo ni byetolo kumbe a ni ta ni khongeli ni lora se porofita a ni swi tivi se na ma ni swi tivangi kumbe nga laha na letin'wana oh, okay hikuva mi miporofita ni miporofita eh, eh, mi ni konyolori mi kha mi hleka se se swi endla ungaku mi ho hlamula all right um tshungu mc i xi yini lexi eh, i xichangani okay swi vula yini tshungu hileswa swa ku i ntalo wa swilo okay i tshungu ya i tshungu e ntalo wa swilo se mc leyi mfambisi okay o oh, i mufambisi wa tshungu ya ku nge vi na tshungu ku ri hava chumu loko za ku na ntshungu swi vula ku na something kwala okay um ni tiva vanhu va van'wani va va baku gospele ne um mara va rhandzaku ngopfu um swilo swa xintu why n'wina mi decide ku ba gospel xivutiso xa mina ni ringeta ku vula ku ku ba gospel a swi vuli ku munhu u pfumela ka xikwembu swa endleka ku ri timhaka ta ku um ni vona nga ku hi yona ni nga endlaku mali hi yona ni vula ku why mi decide ku ni lava ku ba gospel um gospele ni rhandze ku tirhisa yona hi mhaka ku ni rhandza ku khota ngopfu swa le bibeleni ivi ni swi tlhatlha hi voice ya n'wina ya nyamalala o oh, gospel ni yi rhandzela ku ni khotanyana swa le bibeleni ivi ni kota ku swi tlhatlha laya ndzeni ka tinsimu na ku loko ni za ni tirhise ngo gospel i ku na mina leyi le ka tlhelo ra gospel okay ya that's why ni rhandzeli yona ni lava ku khoma ndzumi ya ku humelela hi mina eish ya na khoma ntsumi ya katika ku na misa un'wana va ku yi jakob loko xikwembu xi nga ha lava ku n'wi katekisa a za ku no na ku yi khoma yi za kahlekahle yena u yi khomini yi za yi n'wi katekisa hi kani se na mina ni lava ku yi khoma yi za yi ni katekisa hi kani ka swilo leswi ni swi lavaka hileswaku loko swilo se swi ri ku tikeni no lava ku yi khoma ku swi yi ni katekisa hi nkani hayi leswa swo yini hi nkani okay album leyi mi mi mi yi tirhe na vo mani ya ni yi tirhe na vanhu vo tala as ni rhandza ngopfu ku tirha na vanhu vo tala ku na Ni fosta rhandza ku tirha na ntshungu ya hi ku ya hi vito okay ya ku na ku na fosta manganyi Mm. ku va na cic makhaveli Eh. va bata xigaza mara nga Okay. ku va nghenele nyana ka gospel okay ku va lava lava va team ya mina i ku na hlamalani baloyi mm. rolani mathosi ku mm. na van'wani va nga hi joyina vo ngo i lizi makhasa mm. na van'wani ni nga va hoxa va ni hlavele nghoma yin'wani i tiyiso chawuke mm. i papa swi ha loko hi va rivela okay khanyisa novela khanyisa novela eh, vongani makanyi va tele computer rihlapo vo tala na nm shy the poentry okay eh, havo va tele ho pfa hi rivala i swa eh, swa fita mm. se loko loko mi kha mi tirha na na ntshungu lowu hi ku vanhu lava va tele n'wini va mi kha mi tirha yini or s- mo rhumela n'wi mi mi tsa- mi la okay tshama. ni nga vulavula ngopfu na na na na hi track leya miringo ya misava loko ni yi ntlamba ni te ni navela ku ti-voice ku va leti a ta ku ti va na mambarambaranyana Okay. se ni ku i mani loyi ni nga Wa kuma mambarambara. voice ya yo yalaya that's why laha ni featurini cic makhavela a ni lava voice liya yo yi bonganyana laya ya mambarambara ya mambarambara se loko ni lava munhu ni rhanga ni yingisa ku voice leyi yi nga fitaka okay mo ni vutisa hi lava mi nga ku vuleni kumbe va featuring featuring ne mi va mi kha mi va kuma kwihi van'wana Eh, loko hi rhikhoda a hi ri joni se ni va kumini a joni okay no va fonela vo fana na fosta manganyi hi tirha ngopfu swin'we eh se no va byela ku hayi sweswi hi nkarhi wa ku hi tirha swa so na so hi nga va swa so na so va endlisa swo leswi ni lavisaka swona okay loko mi kha mi tlakusanyana voice mi tikeliwa ngopfu hi yini ka ka swilo swa music ya ka ka ti-album ta mina a ndzi tshama ni humesa ni nga hlangani na challenge hmm. mm, a swi lava ku ni hlamarisaka leyi loko yi rhikhoda yi hela before december lembe leri nga hela hmm. loko yi hela ku nga nghenelelangi swo swo tikanyana hmm. ivi ni bye vahlaveleri va mina ku hi lembe leri ingaku hi katekini kasi hi ta fika ku humelela mistake album yi hele ku rhikhodiwa hinkwaswo ku xota ku mixiwa hmm. va rhaba project mistake hinkwayo maloyiwa ya ni bile va kwa munhu ka nga loyiwi se mara ni vula ku swangu swa nyanya na mi ni kambi ne and swa ni le ni kha ni loyiwa mara a tirhabeki tanihi tinsimu eh. simbonga ku ncini xi xi endla ku kumbana ku tikeriwa loko um ni tshemba ku swi endlela ku munduka siku loko ni advisa un'wana ta va ni n'wi advisa from experience okay. loko ni byela munhu ku tiyisela swa so u ta swi hlula ku ri ku na mina swi hluleni mi le ku akeni ka matimu lama nga ta motivate vanhu va mundzuku siku rin'wana ni swi twisisa ngopfu sweswo mo ni nga hazi ni ni ni yisa mahlweni i yini mi xi twaka ku mara leswi swa ni fambela ka timhaka leti ta music a ni se tshama swi ni nyika problem lexi mi tsakisaka ngopfu na ni tsakisa hi ku loko ni hleketa tinsimu ya ni hleketa leswa swa ku ni heta ni nandziheliwa hi ku xi lexi ni lavaka ku xi endla hi leswi ivi loko ni lava vanhu ku va nghena va tlhela va fika va endla leswi a ni swi lavisa yi swona kumbe a ni swi tsakelisa yi swona so aka sayiti ra music ni tsakisiwa hi sweswo ku loko ni ntlambha nchumu xi fika xi xi va taniya and then a vayingiseli va tlhe va fika va xi tsakela swinene okay ku na munhu a nga ku hi voneni u na tavern um u lava ku mi rhamba mi ta mi ta performa and mba gospel eh. mi nga ku yini ka yena no mi a ni na problem hi ku ni yi ko hlayanyana the twins place ni yini na le uh, apal ni yini hmm. so a ni na problem va hi rhamba hi ya hi ya performa a mi na problem na swi swo ka hayi hayi mina hayi futhi a ni a ni avanyisi ko va ku ku na ku na track yin'wana kwala ya ni tsakisanyana ve ri hlawutela tiyiso Eh, ti vuya ngopfu kwalano hlavutela tiyiso track 11 ya ri vulavula hi yini ma nga hi byela nyana hi nge se pfala nghoma leyi ma vona yi yi i mfundhisi a chumayelako Eh. a kombisa ku masiku lama loko ku ri ni nyikiwini vutlhari hi xikwembu loko se ni tirhisa vutlhari lebyi ni sungula ku lavisisa ni kuma leswaku hi ku rhandza ka mina a ni ta ku loko swi endleka vufundhisi na vubixop kumbe vurhangeri byi nga vi kona Mm. mara hi ku swi nga onha a swi vi kona ku ta hambaniseka lavakulu na lavatsongo so mara loko ni langusini kume ku tikereke hi to ti onhaka mindyangu hi mm. mhaka ku vuprofita na vufundhisi a va ha lunghisi ku ri ku swi leswi vuloyi byi sunguli khale na misava mara vanhu va khale a va hanya swinene vuloyi byi ri kona va maka mindyangu mara masiku lama a swa ha humeleli mara swi onhaka ngopfu kusuka kerekeni loko hi swi langusini okay um ma ma ma ma ma loko ni chekini lawani ne tinsimu ta n'wina mi te mi mi ti composer swi kha swi suka bibeleni ho yi hlavutela no yi hlavutela swa endla ku loko munhu a kha a chumayela mi sungula ku n'wi sola ku loyi a nga a nga chumayeli swona loyi a ni se yi n'wi na n'wi mi va mi kha mi yi tiva bibele hi ku yi hlavutela no a ni soli ni ni dyondza xin'wana from ka swona mm. hambi o va a nga hi hlawuteli swona mara loko xilo munhu a xi vula hi ndlela ya rhongo loko mo yingisela mm. swi va swi na meaning a hehleni ka swona swi nga endla kwalaha a nga fika a rheta kona mara loko mi yingisela swi mi nyika meaning ya ku loko n'wi mo chela input swi ta ku yini laya ka swona ku ri ni chela swa kahle aka leswa swa rhongo hi mihleketo swi endla ku ni va ni dyondze something ni rhandza ku ri loko ni ni endla ti-interview kumbe hayi ti-interview xilo xin'wana na xin'wana lexi ni xi endlaka na macompose ni ma tinsimu everything a ni tirhisi fomula leswa swa ku hi boheka ku rhanga hi yini ivi hi tela yini se ni la ku mi vutisa xivutiso xin'wana hi ku ya hi hi order a xi fanele xi ri masunguleni hi n'wina mani handle ka leswi a tshungwe mc vito ra n'wina leri nga pasini Eish, yeah. okay vito ra mina hi mina matimu clinton so okay matimu clinton ntshungu yeah o ntshungu i xivongo xa n'wina ya tshungu i xivongo mina maxaka ka siya ndani eish ndani nga hemba oh okay Eh, ku na van'wana va ka siya ndani na vo a ni- a ni twa ngoko hi vo ntsena va ka tshungu la misaveni allright why mi nga tirhisanga mavito man'wini ma matimu clinton Ni tsakisiwe hi rito kahlekahle ni tsakisiwa hi vito ntshungu ni tirhise ngopfu ntshungu kusuka a hansi vanhu va heta va nga ri tina vito ra mina that's why loko se mi vutisa Nangu ya mi ri rivele, mi ku, "Eish." ma vona hambi sweswi munhu a fika ni vitana hi vito nkarhi wun'wani na hindza because a ra ha ri kona vanhu va ni vitana hi tshungu a swa ha ri kona leswa swa swa vito a na ha swi tini u swi tiva ku hi hi ve mani minkarhi yo tala okay marito ma n'wina mo hetelela ka vanhu lava nga ku yi voneni mi nga vula yini mi nga kombela yini mi nga va byela yini mi nga va lerisa yini um no xo sungula i ku ni khensa ngopfu sapoto swinene aka vanhu um ku va va kha va kulisa vunanga lebyi bya gospel hi sayiti reri hi nga ku ri endleni and then a khensa ku sapotiwa swinene ngopfu sapoto ya n'wina yi vula swo tala hi sapoteni ku ya mahlweni ni ta lwa hi tindlela hinkwato ni ta tshungu m c a hi tinsimu ta ku ti ti promota ku lwa ka vanhu i tinsimu ta ku la ku maka na ku endlela ku vanhu va va na message na ku dyondza ku vutomi byi ya kwihi na ku swi ku yini va kota ku ti va chavelela so leswi ni nga swi vulaka hi sweswo hi sapoteni swinene ngopfu um mi nga hi landzela ni le ka swo tala social media ni kona ntshungu mc ka facebook ni kona na le ka youtube yi kona nyana channel ya mina i tshungu mc channel nakona mi nga nghena mi subscribe ku endlela ku loko hi chela tinsimu na swin'wana na swin'wana um mi ta swi kuma nakona ka channel yaleyi ya sol makam g one nakona subscribani and then mi followa na hina loko hi na swin'wana hi endlela ku mi ta hatla mi swi tiva hi tata kwala ka channel yaleyi okay ni nge se khensa um tshungu manwa byana ah anene why a ni tshame ni swi nwa ndhaku hmm. se ni kuma ku a swi fambelani na mina a swi mi endla yini ni tshame ni phunghela leswa swa ku van'wani ve ri ku endla mbhamba ni nwa byala ni dye xikwa xin'wana xa brown tsel se byi ni ndla swin'wana ni vhele ku a vuton'wini bya mina hayi a swi fambelani na mina leswi se since nkarhi wolowo le ndzhaku leyi a ndzhaka vo 2010 hayi mm. ha na ni na vanghana va nwa byala a ni na problem hi munhu loko a endla swin'wana na loko munhu a ni rhuma u famba xa byala na yena a xava mara me a nini okay ni cancel swinene ku khensa mina jiwani inkomu